سۆما یەکێکی تر لە بابەتەکانی ئەم ڕۆمان کە ئامادەمان کردووە باسکردنە لە گرنگی ژینگەیەکی تەندروست بزانین ژینگە چۆن کاریگەری هەیە لە ڕۆتەندروستیەکەەوە لەسەر کۆمەڵگا لەسەر هاوڵاتیان وە چی بکەین بۆ ئەوی بتوانین ئەم ژینگەیەمان ژینگەیەکی تەندروست بێ و لە ژینگەیەک بێ لەبار بێت بۆ قسەکردن لەسەر ئەم بابەتانەوە بۆ گفتوگوی زیاتر لەسەر ئەم بابەتانە میوانداری بەڕێ سەرهنگ عبدوڕحمانمان کردووە کە بەڕێوبەری فەرمانگەی ژینگەی هەڵەبجەیە کە لە هەڵەبجەوە لەگەڵمان نابێت کاک سەرنگ سڵاوت لێبێت و بانیت باش سڵاو لەبێت. سڵاوتان لێبێ بەیانتان باش بەڕێزان هیوادارم لە خۆشییا بن سلااو ڕێزم هەیە بۆ ئێوەی بەڕێزوە بینەرانی خۆشەویستی کەناڵەکەتان دەستخۆشیتان لەکەم بۆ تەرخانکردنی تەوەری بەرنمەکەتان لەسەر قسەکردن لەسەر ژینگە و بە تایبەتی ژینگەی پارێزگای هەڵەبجە زۆر سپاستان دەکەم. سپاس بۆ ئامادەبوونت. کاک سەرهەنگ ئەگەر باسێک لەوە بکەین بزانین ژینگەیەکی تەندروست کام ژینگەیەیە و چۆن ئەتوانین ژینگەکەمان بە شێوەیەکی تەندروست بیهێڵینەوە و بەردەوام کاریگەری خراپەکان دوورخینەوە و کاریگەری باشی لەسەر هاوڵاتیان هەبێت. بەڵێ زۆر سپاستان ئەکەم وەکو زانیاریکی سەتایی بۆ ئێوەی بەڕێز و خۆشەی زوە بینەرانی بەڕێز ژینگە بۆ خۆی ئەتوانین بە شێوەیەکی سادە ئەگەر پێناسی بکەین ئەو ناوەندەیە کە ڕەگەزەکانی ژینگە ئاو هەوا و خاک و هەروەها زیندەوەران و بە مرۆڤیشەوە تێیدا کۆبوونەتەوە و کاریگەریان هەیە لە سەریەک و ئەمە پێوترێ ئیکۆسیستم واتە سیستمێکە پێوترێ سیستمی ژینگەیی.

خۆشگوزەرانی، کاریگەری هەیە لەسەر ژینگەی بینین و ئەم ئەم بابەتی پاراستنی باڵانسی ژینگەییە بۆ خۆی ئەرکی هەموو کەسێکە بەڕاستی وا فەرمانگەی ژینگەی هەڵەبجەیش بۆ خۆی بۆیە کارکردنی ئێمە وەکو چەمک وەکو بوار کە تیا کارەکەین دوو بواری سەرەکیە بەڵام ئەگەر پەیوەندی بکەینەوە بە کاری ئێمە وەکو فەرمانگەی ژینگەی هەڵەبجە دوو بەرپرسایەتی گەورەمان هەیە کە یەکێکیان پاراستنە، چەمکی پاراستن واتە نەهێڵین ئەو باڵانسە ژینگەییە تێکبچێت، واتە ڕێگریکردن لە هەموو ئەو سەرپێچی و چالاکییانەی مرۆڤ کە کاریگەری هەیە لەسەر تێکچوونی ژینگە، وەکو بڕینی درەخت، وەکو تێکدانی سروشت، وەکو فڕێدانی خۆڵ و خاشاک، ئەمە پاراستنە. چەمکی دووهەمیش بە شێوەیەکی کورتی چەمکی بەرەوپێشبردنە، واتە باشکردنی ئەم ژینگە لە ڕێگەی چییەوە بیکەین، بۆ نموونە دروستکردنی پارکێک، بۆ نموونە،

نەمام، هەروەها دار بڕوێنن بۆ ئەوەی کە ژینگەیەکی تەندروستمان هەبێت. بەڵێ بابەتی پرۆژەکان چاودێریکردنی پرۆژەکان بۆ ئەوی لای بینەرانی بەڕێز زۆر ڕوون بێت وەکووتمان ئەرکەکەی ئێمە جگە لە پاراستن باشکردنە ئێمە جگە لەوەی ئەو پرۆژانە بە پێی یاسا و ڕێنمایەکانی خۆمان پابندیانەکەین بۆ ئەوەی کە پابند بن بە ڕێنمایە ژینگەیەکان جگە لەوەش ئێمە هەندێک پڕۆژەمان هەیە کە یەکێک لە پڕۆژەکان پێوترێ پڕۆژەی لەبری سەوزکردن. واتە ئەگەر پرۆژەیەک لای ئێمە ڕێژی سەوزایی کەم بێ ئێمە ئەو پرۆژە ناچارەکەین جگە لە شوێنەکەی خۆی لە شوێنێکی تریش ئەو ڕێژە و سەوزایە دابین بکە. بۆ نمونە لە ماوەی ڕابردووە لە نزیکی لە ناوەڕاستی ساڵی 2022 ئێمە ئفتاح کراوە دایرەکەمان لە ماوەی ئەم دوو ساڵ و نیوە ئێمە کۆمەڵێک پرۆژەی گەورەمان جێبەجێ کردووە لەوانە دروستکردنی سێ باخچە و هەروەها سەوزکردنی ڕێگای سەرەکی دووسایدی ڕێگەی زانکۆ ئەوە یەکێک بۆ لە پرۆژەکانی ئێمە کە ئەمە لە چوارچەوی پرۆژەی لە بری سەوزکردنە واتە پرۆژەکان جگە لەوەی پابندیانەکەین کە بەشێک نەبن لە پیسکردنی ژینگە پابندیشیانەکەین بۆ ئەوەی بەشێک بن لە باشکردنی ژینگەکە وەکو دروستکردنی پارکە، خۆشبەختانە ئێمە لە ناوەندی پارێزگای هەڵەبجە دوو پارکمان دروستکردووە و لە ناحیەی سیروانیش ئێستا لە دروستکردنی پارکێکی سەوزکردنی شوێنێکین. باشە کاک سەرهەنگ لە بەشێک لە ناوچەکانی سنووری پارێزگای سلێمانی کارگەیەکی زۆر هەیە کە ئەمە بۆتە هۆی ئەوەی کە

یاخود ژینگەی پارێزگای هەڵەبجە؟ بەڵێ لە پارێزگایش هەڵەبجەیش پرۆژە هەن پرۆژەی پیشەسازی هەن و پرۆژەی کشتتوکاڵی هەن کە ئەم پرۆژانە پێویستیان پابندکردن هەیە بەڕاستی بابەتی ژینگە من ئەمەوە ڕوونکردنەوەیە بدەم چەمکێکی گرنگ بەڵام سەرنگ ئێمە بەسمان لە پرۆژەکان نییە. مەبەسمان لە کارگەکانەوە بزانام هیچ کارگەیەک ئەوەی کە زانیاریم هە بە کارگە لە سنوری پارێزگای هەڵەبجە نییە بۆ ئەوی کە پیسبوونی ژینگە. بەڵێ جەنابان ڕاستەکەن بەڵام هەر پرۆژەکانیش بۆ خۆی بەشێکن لە پیسکردنی ژینگە ئەگەر پابندیان نەکەی بە ڕێنمایەکان. منە مێ شتێک بڵێن بەڕاستی بابەتێکی زۆر گرنگە ئەویشەوەیە نابێت لە هیچ بارودۆخێکە ئێمە ژینگە بکەین بە قوربانی لای ئێمەش پڕۆژەی پیسکەر هەیە ئێمە پابەندمان کردوون بۆیە من پێم وایە لە هەموو بارۆدۆخێکا بۆیە ئێمە ئەوی هەمومان ئەیزانین و جێگای بەڕاستی بەداخەوە جێگای خەمخۆریە بارودۆخی سیاسی و ئابووری ناخۆش هەیە لە کوردستانە بەڵام ئەم بارودۆخە پاساو نییە بۆ ئێمە جینگەی بکەین بە قوربانی ینی ژینگە بێتە قوربانی بۆ ئەم بارودۆخە لە هەموو حاڵەتێکە پاراستنی ژینگە ئەرکی سەرشانی ئێمەیە بۆیە پابندکردنی ڕێن پرۆژەکان هەر پرۆژەیەک بێ کارگە بێ پرۆژە بێ هەر جۆرێک بێ پێویستە بەوە پابەند بکرێت چونکە بارودۆخەکان ئەڕۆن بەڵام ئەوەی ئەمێنێتەوە ژینگەیە بۆیە ئێمە لە پارێزگای هەڵەبجە بەڕاستی بۆ خۆمان لەوانەیە ئەو ڕوون ئەو هەڵسەنگاندنە بۆ ئێمە هەبێت کە ئێمە تۆزێک لەگەڵ پرۆژەکانە ئەوەی پابەندکردنیان جدین بەڵام ئەمە بۆ خزمەتکردنی ژینگەیە چونکە بەڵێ. هەر سەرپێچیەک بۆ خۆی کاریگەری خراپی هەیە لەسەرەوەی ئەگەر ئەگەر پابەندی نەکەی بە ڕێنمایە ژینگەکان کاریگەری خراپی بە تایبەتی لەسەر تەندروستی مرۆڤ هەیە. باش کاک سەرەنگ باسی ئەو پابەندیانەو کرد لە بەڕێوبەرایەتی ژینگەی پارێزگای سلێمانی من خۆم قسەم لەگەڵا کردوون ئەڵێ هەر کەسێک هەر شخصێک هەر بازرگانێک هەر سەرمایەدارێک کە یەت پرۆژەیەکی هەیە ئێمە ئیجبارمان کردوون کە ئەبێ مەساحەیەک یا سەوزایی دروست بکات یاخود خزمەتی سەوزایی بکات لە شوێنەکە بوی دیاریەکەی لە پارێزگای هەڵەبجە ئەگەر ئەمەتان کردبێت باش دوایی چۆن چاودێری ئەم پرۆژانە ئەکەن چۆن چاودێری ئەم بازرگانە ئەکەن کە ئایا ئەم شتەی کردووە ئەم پرۆژەی ئەنجام ماوە ئەم سەوزایی پاراستوو یاخود خزمەتی ئەم شوێنەی کردووە ئەگەر نیکە ئێوە ئجرراعاتەکانتان چییە لەگەڵیانە بەڵێ خۆی وەکووتمان دوو جۆر سەوزکردن هەیە بۆ پرۆژەکان بۆی بابەتەکە زۆر ڕوون بێ بەڵام. یەکێکیان ئەوەیە کە پێویستە لە ناو چوارچێوەی ڕووبەری پڕۆژەکە خۆی کە ڕێژەی لە سا بیست بۆ بیست و پێنجە لە ناو پڕۆژەکە خۆی هەبێت و پێویستە خۆیشی خزمەتی بکات بەڵام پرۆژەمان هەیە بۆ نە تاوەرەکانی گەیاندنمان هەیە لە هەموو هەرێمی کوردستان ئەم تاوەرانە بەداخەوە لە شوێنەکان یا لەسەر باڵەخانەیەکان کە ئەمە هیچ سەوزاییەکی نیە ئێمە لە چوارچەوەی ئەمە چیەکەین ئەو پڕۆ ئەو خاوەن پڕۆژە وە ئەو کۆمپانیا ناچارە کەین پارکێ دروست کە وە ئەم دروست کردنی پارکە بەڕاستی بە پێی ڕێنمایی ئەڵێ تا یەک ساڵ خزمەتی ئەکات ساڵ لە دوای یەک ساڵەکە ئەبێ ئەو بەڕێوبەرایەتی پڕۆژەکەی پێ ئەدرێ بۆ نمونە وەکو شارەوانی وەکو پڕۆژەکانی خۆی خزمەتی بکات وە خۆشبەختانە ئەوەیش ئەکرێت کە ئێمە ئەگەر خزمەتی نەکرد کاک سەرهەنگ ئەگەر خزمەتی ئەم سەوزاییەی نەکرد ئەگەر خزمەتی ئەم پاراستنی ئەم پارکە ئەم شوێنەی کە بۆی دیاری کراوە مەبەستم لەوەیە ئەمێ ئەو هاوڵاتیە ئەو بازرگانە کە خزمەتی شوێنەکە ناکە ئیجرراعاتەکانی ئێوە چین ینی دەسەڵاتەکانی ئێوە تا کوێیە کە ئەتوانن لێپرسینەوە لەگەڵ ئەم شخصەیە بکەن ئەم بازرگانەیە بکەن بەڵێەوە ئەچێتە چوارچێوەی سەرپێچی ژینگەی ئێمە ڕێنمایی تایبەتمان هەیە بە ناوی ڕێنمایی بەرزەفکردنی سەرپێچیە ژینگەیەکان واتە کەسێک سەرپێچی بکات ئەمە ئەچێتە چوارچێوەی بەرزەفکردنی سەرپێچێ ژینگەیەکان واتە ئەگەر کەسێک خزمەتی پڕۆژەکەی خۆی نەکا، چەند ڕێگەیەکمان هەیە سزای پێ بژاردنمان هەیە و هەروەها دەتوانیت سکاڵای یاساییشی لەسەر بکەیت تەنانەت بۆ ئەوەی ئەوە ئەڕواتە ئەو چوارچێوەیە و زۆر ئاسان ئەتوانی ئیجرائاتی لەگەڵا بکەی. من یەک ڕەئم هەیە بۆ خۆم قانوون بە تایبەتی یاسای ژمارە هەشتی ساڵی دوو هەزار و هەشت کە تایبەتە بە دەستەی پاراستن و چاککردنی ژینگە یاسایەکی ئەمەنە بێ کەموکوڕی و پێرفێکتە بەڕاستی بۆ ئەم بارودۆخە ئەکرێ باشتریش بکرێ.

خۆشبەختانە پارێزگای هەڵەبجە وەکو بەڕێزتان ئەزانن هەڵکەوتە و سروشتەکەی بۆ خۆی هەڵکەوتەی جوگرافیاییش هاوکارێکی باش بوو بۆی ئەم شارە شارێکی سەرسەوزە و شارێکی گەشتیاری ئەمە بۆ خۆی من هەمیشە ئەماڵێم ئەمە بۆ خۆی خاڵێکی بەهێزە بۆ ئێمە بۆیە بۆیە ئێمە بابەتی چاودێری کردنمان زۆر بە جدی گرتووە بۆ پاراستنی ئەم ئەم سەوزایی و ئەم سروشتە جوانەی هەیە لە ڕووی ستاندەردەوە ئێمە ئەوەی باسەکرێت بە داخەوە بەشێکی گرنگی ئیشی بەڕێوبەرایەتەکان وەرگرتنی ئامارە ئاماری دروستمان پێ ناگات ڕێژەکە چەنە بەڵام ئەوی باسەکرێت لە بینی لە سا پ بۆ بیستە بەڵام ستاندەری جیهانی ئەڵێ شارێکی خۆش گوزەران و جوان لە ڕووی ژینگەی بین ئەوەیە کە ڕێژەکەی لە سەر و لە سا بیستەوە بێت نابێت لە سا بیست کەمتر بێت. بەڵام ئێمە لە ڕووی ستاندەردەوە باشین و نزیکی لە ستاندەدە جیهانیەکان. باشە کاک سەرهنگ دەتوانین بڵین هەڵکەوتی جوگرافیایی پارێزگای هەڵەبجە هەڵکەوتێکی باشە لە ڕووی ژینگەیەوە. بەڵێ بەڕاستی ئێمە هەموو ڕەگەزەکانی ژینگە لە پارێزگاکەمانە هەیە لە دارستانی دەسکە، لە دارستانی سروشتی، لە ناوچەی گەشتیاری، لە شاخ، لە دۆڵ، لە بابەتی کشتوکاڵی کە ئەمە نیعممەتێکی خودداییە بۆ ئەم پارێزگا بەڵام بەداخەوە وەکو هەموو ئەو کەسانی تریش کە لە ڕێگەی ئەم کەناڵی جەنابتانەوە قسە ئەەکەن و گفتوگۆ لەسەر بارودۆخی خۆیانەکەن ئێمە یعنی تواناکانمان لە ئاستی پاراستنی ئەم ژینگە جوانە و ئەم سروشتە جوانە نیە. کە هەموو ساڵێ ئێمە پڕۆژە پێشکەشەکەین بۆی ئەم ژینگە جوانی خۆمان بپارێزین و باشتری کەین بەڵام جێبەجێ ناکرێن یەکێک لەو گرفتانی کە هەیە و مەترسی لەسەر ئەو سروشتە جوانە هەیە بەڕێوەبردنی خۆڵ و خاشاکە کە هیچ بەرنمەیەک نییە کە پرۆژی ریسایکلینە نە لە پارێزگای هەڵەدەنە لە پارێزگەکانی تریش نییە کە ئەوە بەڵایەکی گەورەیەکە ئەگەر فریای نەکەوین چونکە فرێدانی خۆڵ و خاشاک و چارەسەر نەکردنی ڕەگەزی زەوی ئەگۆڕێت

ڕۆڵی ڕاگەیاندنەکان تا چەند بە باشە زانی لە بڵاوکردنەوەی هۆشیاری بۆی کە هاوڵاتیانیش هاوکار بن بۆی کە ژینگەیەکی تەندروست هەبێت. بەڵێ پرسیارێکی زۆر جوانە زۆر سپاس دەکەم بەشێک لە کاری ئێمە لە بواری باشکردنی ژینگە بابەتە هۆشیاریەکەیە بەڕاستی خۆشببختان لە پارێزگای هەڵەبجە ئەو مێژووە دوور و درێژەی کە خەڵکی هەڵەبجە هەیەتی لەگەڵ سروشت لەگەڵ درەختا بۆ خۆی ئەمە فەرهەنگێکی دروست کردووە خەڵک ژینگەی پارێزگاکەی خۆیان وە دار و درەخت و سروشتەکەی خۆشێ بەڵام هێشتا لە ئاستی تەموح و لە ئاستی ئەوەی ئێمانە بەڕاستی چاوەڕوانی ئێمەدا نییە چونکە گرنگە ئەم بتوانین هۆشیاری یاسایی هۆشیاری یاسایی ژینگەیی بگەێنین هاوڵاتی بزانێت بڕینی درەختێک بۆ نمونە چ بەرپسیاتێکی یاسایی لەسرە کە ئەو درەختە بپارێزێت کە ئەم هۆشیاری یاسەیە نەگەیشتووە بەڕاستی بۆ نە پرسیارمان لەکرێ کەسیڵی ئایا لە ماڵی خۆما درەختی ببڕم یاساییە یانە تەنانەت ئەم ئەوە شاریە سادەیە پێیان نەگەیشتوە بۆیە پێم وایە ئەرکی هەمومانە وە سوپاستان ئەکەم کە ئەم بەرنامانە زوو زوو لەسەر ژینگە بکرێت بۆ ئەوی خەڵک هۆشیاریەکەی پێ بگات دە لە پارێزگای هەڵبجە لە پارێزگاکانی تریش ئەگەر ئەم هۆشیاریە بگاتە خەڵک جگە لەوەی بۆ خۆی پاراستنی ژینگەیە و ئەبێتەوەیەوەی خەڵکیش هاانەدرێت بۆ خۆی بتوانێ ژینگە بە پارێزیەوە ژینگە جوام بکە ئێمە لە چوارچەوەی ئەم هۆشیاریە پلانمان هەیە بۆ خۆی لە سۆشیال میدیا کە دروستکردنی فیچەرێکی ئێوە لەو بوارە پسپۆڕن فیچەرێکی ژینگەیی کە ئەرکی موئەسەسەیەکە ئێمە بە کەمترین کارمەند و هۆبەکانمان کە تەنها هەر کەسێک سەرپەرشتی هۆبەیەکە بۆ خۆی فیچەری ژینگەییمان هەیە بڵاویەکەینەوە و بە بەردەوامی پەیامی ژینگەیی بڵاوەکەین و لەگەڵ ئەوەیشا تیممان هەیە چێتە ناوەندەکانی خوێندن و سەردانی موئەسەسەکانی تریشمان کردووە کە ئەم هۆشیاریە ژینگەیە بگەێنین کە بەڕاستی منەمەوێ ئەوە بڵێم کە پاراستنی ژینگە و باشکردنی ئەرکە سەرەکییەکە لەسەر بڵاوکردنەوەی هۆشیارییەکەیە، چونکە ئەگەر بتوانی هاوڵاتی پەروەردە بکرێت لەسەر باشکردنی ژینگە پێویستی بە مهموو موئەسەسە نییە بۆ خۆی خەڵک ژینگە ئەپارێزێت و نموونەی باڵایش وڵاتە پێشکەوتووەکانە کە خەڵک خۆیان چەند بە جوانی بەشدارن لە پاک ڕاگرتنی ژینگەکەیان. بەڵێ زۆر سوپاس بۆ زۆر بەڕێز.